Yoo anuafoɔ mekyia obi biara baabi biara obi wɔ biara mekyia no. Video wei meyɛ ama ahemfo nti wonyɛ bi a na wawɔ so. Wohwɛ wie a na wawɔ so. Na Ghana ahemfo no obiara nsa ka bi baabi biara obi wɔ biara ne nsa ka bi. Ghana ahemfo no sɛ nsaase no yɛ wɔn dea. Ghana nsaase no yɛ wɔn dea. Saa na wɔka o, ɛyɛ wɔn dea. Nanso sɛ ɛdu mpuntuntuma so deɛ, wɔse aban aban mmra mmɛyɛ. Ɛdu mpuntuntuma so a, wɔse Asɛmberɛman, MP mmra mmɛyɛ mma wɔn. Adɛn ntia? Yoo, ahemfo, ɛsɛ sɛ mo nso motumi boa mo community, mo kuro, na kuro no yɛ dɛn? Ɛtu mpɔn. Ɔhene baako tumi tɔn asase de ma nnipa mmiɛnsa na wɔko asase no ho. Adɛn ntia? Efisɛ sika ne bere ntia. Ahemfo no, dodoɔ no ara wɔnyɛ adwuma o. Nsase no na wɔtwa di, wɔtwa tɔn di, wɔtwa di, wɔtwa di, wɔtwa di. Asase nso obiara firi ne maame yam ba, wamfa asase amma o. Wo papa ne wo maame daeɛ no, wo papa rehwie mu agu wo maame no, wamfa asase anka ho o. Ɛna ofunu maame nso yɛ mu ba no. Asase biara nka ho o. Yɛn nyinaa yɛbɛto asase wɔ wiase. Awia wei aseɛ no, yɛba yɛbaeɛ na asase yɛ dɛn? Egu hɔ dada. Ɛna yɛbɛtiatia so. Ɛnante so, na yɛdidi so. Ɔbɔɔ adeɛ na ɛyɛɛ ne nyinaa. Ahemfo no a wɔse nsase no yɛ mo dea no, ɛsɛ sɛ mo nso moyɛ mpuntudwuma, nyɛ da biara na ɛyɛ aban, da biara na ɛyɛ aban. Ahemfo no a wɔwɔ nkuro anaasɛ no, anaasɛ kurom na nsase wɔ no, momyɛ bi nnwuma, anaa monyɛ mfuo, nkuo anaa sɛ kooko a na modua kuku kakraa, aburoo bi duru so a na moadɔ bi, bankye na moadɔ bi, sɛdeɛ ɛbɛyɛ sika bɛtena kurom hɔ, na ɔhene no a, ne mpanimfoɔ no a wɔwɔ kurom hɔ no, mode sika no bi aboa mo kuro, sika no bi ama mmaa no a wɔpɛ sɛ wɔyɛ adwuma no, mode bi akɔsuasua adwuma, kuro bi wɔ mpo a, Sukuu dan yɛn so apa, sukuu nni hɔ, wɔtwɛn sɛ abena bes aban mmra mmesi ma wɔn, MP bi mmra mmesi ma wɔn. Na ɔhen no te kuro mu ɔyɛ dɛn? Ne mfasoɔ bɛn na ɛwɔ so sɛ yɛbɛsoa wɔ afakan mu no? Hmm? Sɛ wontumi nyɛ hwee a, ɔhen a wɔnim nyansa deɛ, fa nyinam sɛ ɔhen nni kurom hɔ. Sɛ woyɛ ɔhen na wonim nyansa a, na kyerɛ sɛ wobɛdi hene yɛ dɛn? Toilet koraa wosɛ abra aban mmra mmesi ma wo, NGO mmra mmesi ma wo, NGO mmra mmesi toilet ma wo. Abura kɛkɛ, abura kɛkɛ. Aban anaasɛ NGO mmra mmetu ma wo. Na ɔhene no wote kurom a ɛyɛ dɛ, nsaase no na wotɔn di. Na kyerɛ sɛ nyansa biara nni wo tirim oo nana. Sɛ nyansa nni wo tirim deɛ asɔre kɔ na obi obi a nyansa papa wɔ ne tirim a ɔnim ɔman buo no, ɔmmra mmɛbu na munyae sɛ Dehye, dehye, dehye, obiara nni hɔ kɔ yɛ dehye, dɛn na yɛfrɛ no dehye mpo? Nnipa no mpo a wɔkyekyere kuro no, Ghana nkuro no dodoɔ no ara yɛ mmarima na ɛkyekyere yɛ, sɛ wopɛ o wompɛ o ɛyɛ saa na ɛteɛ. Obi ne ne yere akɔhyɛ ɛpo bi mu, nwura bi mu, wɔakyekyere wɔn kuro. Papa no wuiɛ a, moakɔpam wɔn, ɛsɛ ne wɔfa ase, ne nuabaa mmra mmɛdi, ɛno koraa ɛyɛ asisie kɛseɛ, ɛsan yɛ bɔne papapapapapapa, obiara kɔbrɛ na mo deɛ modi. Nti ahemfo no a Wɔn mu dua de sisi na dodow no ara yɛ Bediiwafoɔ. Ɛnyɛ wɔn nananom dialect na wɔbrɛ yi o. Wɔn a wɔbrɛ no ankasa no, wɔn asefoɔ nyɛ dɛn, ɛntɔn nsaase nni. Wɔn a wɔammerɛ no na yɛbɛyɛ dɛn, wɔbrɛ abɛdi kɛkɛ. Ne nyinaa yɛ asisie. Ma mentoa me ɛnnɛ message no so. Enti ahemfo no, monyɛ afuo, frɛ, mmabaawa ne mmeranteɛ no, ɛkɔɔ sɛ, mmabaawa ne mmeranteɛ no, obi ani abere sɛ ɔpɛ adwuma papa bi ayɛ, aboa ne mpuntuo ne n'abusua ne ne kuro ne ne man. Enti ahemfo no, monyɛ afuo, ɔman afuo, sɛ kooko a na moadɔn kakra ara, ɛborodo nso a moadɔn kakra ara, na sika no ba a, mode asiesie kurom hɔ, ɛnyɛ biribiara na ɛyɛ aban. Enti ahemfo no nso, monkanyan mo ho na moayɛ mmerɛ. Munkenyan mo ho. Sɛ afe bɛso ne yɛbɛsoa wo wɔ apakan mu na yɛanofasɔ bɛn na ɛwɔ so? Anaasɛ nano na ɛno na ɛno afe bɛso na otutu ntoma anaa wokɔ ayiase na otutu ntoma na yɛfɔ nano na ɛno ɛkyerɛ sɛn? Ɛno mfasoɔ biara ama so ma yɛn. Mfasoɔ bɛba so ama yɛn sɛ momma yɛ adwuma. Mo na mose ekuro no yɛ mo dea, enti mudi bɔra mpo mo kuro. Frɛ mmeranteɛ ne mmabaawa no. na munya efuo. Sɛ sika no ba a, sɛ ankaa na ɔmo dua, sɛ pear efuo a na ɔmo dua, deɛ bɛ deɛ ɔmo pɛ sɛ moyɛ biaa na mo ayɛ. Na sika no ba a, mode asiesie mo mo man anaasɛ mo kuro, nyɛ biribiaa na ɛyɛ aban. Ekuro bi wɔ hɔ koraa a, sukuu dan so apa, ɛso ɔmo ntwɛn sɛ aban mmra mmɛbɔ so mma no, ɛso nsaase wɔ kuro mu a ɔhene ato adi. Saa sika no bi nka wode bɛbɔ so a nka ɛnyɛ nana. Adɛn na ahemfo no bi te yɛ wicked saa? Ghana wopɔ ma wɔyɛ wicked paa wontumi nyɛ ahemfo mfiri mu. Nti ahemfo no a moayɛ brɛ no anaasɛ ahemfo no mpo nyinaa mpo a mowɔ nkuro no ase no anaasɛ kurom asase hɔ no monyɛ afuo sɛ ɛyɛ afuo asase a monyɛ afuo na sika no ba a mode aboa mo man. Sukuu dan a wɔde bi asi, clinic a wɔde bi asi, nanso a aban abɛsɔ wɔn ase. Nyɛ da biara na ɛyɛ aban, da biara na ɛyɛ aban. Na ɛkyerɛ sɛ mfasoɔ bɛn na ɛnya wɔn so? Ɛɛ nananom. Nti monkanyan mo ho. Na boys no, yɛayɛ wild paa o, yɛpɛ adwuma yɛ. Ɛyɛ wild, nyɛ noaa sɛ nka yɛbɛni nam saa ara bɛhwie yɛn ho agu obi man so a sei. Ɛhɛ. Ɛhɛɛ. Nti ahemfo no, monyɛ afuo. Ahemfo no, monyɛ afuo. Wonya sɛ wonya akwanya na wo kurom hene hyia bisa sɛ, Nana, deɛn na wayɛ wɔ kurom ha sei? Wobaeɛ, mfasoɔ bɛn na yɛnya wɔ wo so? Sɛ wanyɛ bi anka a, na waka akyerɛ sɛ, Nana, yɛ ɔman afuo, na sika no ba a, wode asiesie wo man. Wopɛ sukuu a, wode abue. Sɛ nyɛ biribi a, na wobɛto nsa afrɛ aban sɛ aban mmra mmɛboa. Na kyerɛ sɛ, Nana, wobɛsi so yɛ dɛn? Wobɛsi so sɛ wobɛboa ekuro no. Ne nkuro nkuro no anya adwuma, nkɔsoɔ, anigyie aba wo kuro no mu. Saa na yɛsi nti na yɛsi wɔ he na nka he mfasoɔ bɛn na ɛwɔ so? Mfasoɔ a ɛwɔ so sɛ wo wobɛbuebue kwan na nkurɔfoɔ nya adwumayɛ, ahotɔ, asomdwoeɛ, anigyie wɔ kurom hɔ. Na ɔhe a ɔnyɛ hwee deɛ mfasoɔ bɛn na nka ɛwɔ so?

Five million dollars na ɔmo atɔn saa kyɛ no so wobɛkɔ no wobɛkɔ hɔ soso na public toilet kura bi ni hɔ nsuo kura bi ni hɔ sukuu dan kura bi ni hɔ sika no mo de yɛ dɛn hmm nananom ɛmina aso sɛ wobiebie nnwuma. Sɛ ɛyɛ asase na mo tontɔn no, mo fa bi develop mo community. Develop mo community na community no yɛ dɛ ɛnkɔ so na yɛnya mfasoɔ wɔ so. Kyɛ sɛ ayɛnfo no deɛ dodo no yɛnya mfasoɔ bi wɔ mo so o. Mo mu bom na ayɛnfo no. Mo mmom na mogye biribi firi yɛ hɔ, mmerɛ biara momma yɛn bi. Mogye ɛfiri yɛ hɔ. Ɛhɛn. Ɛyɛ saa nso a, nana, nananom ɛnkɔ so o. Yɛn ho ne yie. Hmm. Enti, ahemfo no, ekuro biara monya afuo. Ɛn sika no ba a, mode aboaboa mo man.

Wohwɛ wie a na ɔwɔ so. Nti wo nso nya akwanya yi a na wobisa wo kurom hene sɛ, Nana, mfasoɔ bɛn paa na aso ba yi anya wɔ wo so? Mhmm. Wantumi anka hwee na aka gye sɛ, Nana, asaase na ɛda hɔ yi, yɛ ɔman afuo. Ma yɛnyɛ ɔman afuo na sika no ba a, yɛde asiesie ɔman yi. Mhmm. Sɛ ahemfo no anyɛ a, na Youth no ankasa ayɛ dɛn? Makabo no moayɛ mo adeɛ. Mhmm. Nti wei deɛ yɛ ahemfo masagi, nti wonya bi a na wawɔ so na ɔhene bi anya bi. Ɛhɛn, nsaase guguo bebree, ɛsɛ sɛ mode dua kokoo bebree, afuo bebree, sika no ba a mode asiesie ɔman no. Ɛsɛ sɛ kuro biara nya afuo, ɔman afuo. Kuro biara nya ɔman afuo. Kuro biara ɛsɛ sɛ ɛnya ɔman ɛyɛ dɛn, afuo a sika no ba a wɔde bɛsiesie kuro no. Ɛyɛ saa na ɛteɛ. Nti deɛ meka ne sɛ kuro biara no ɛsɛ sɛ ɛnya ɔman afuo. Kuro biara asase wɔ so biara deɛ ɛyɛ wɔde yɛ afuo yɛ biara no ɛsɛ sɛ ɛnya ɔman ayɛ dɛn afuo kuro afuo. Na sika no ba a wɔde asiesie ɛkuro mu hɔ nyɛ da biara na ɛyɛ aban da biara na ɛyɛ aban da biara na ɛyɛ aban. Ɛhɛɛn nti ahemfo no monyɛ ɔman afuo kuro biara nso monyɛ dɛn ɔman ayɛ dɛn afuo. Wo a wobɛfa afotuo wei, ɛbɛboa w'ankasa ne w'asefoɔ ne wo man. Ɛhɛn, nti message wei no, ɛkɔma mo ahemfo. Ahemfo message. Ghana ahemfo message no no, ɔman biara nyɛ afuo, kuro biara nyɛ afuo, wɔn ayɛ afuo, wɔn ayɛ afuo a sika no ba a, na wɔde asiesie kuro no.

Enti ahemfo no, monyɛ mfuo o, ɔhene biara nyɛ afuo, kuro biara nso nyɛ afuo, yɛmfa nneɛma nyɛ afuo, a sika no ba a, na mode aboa mo manfoɔ no. Enti moasɛ dwoe kɔma ahemfo, Ahemfo, monyɛ ɔman afuo, na sika no ba a, mode aboa mo manfoɔ ne mo ankasa mo asetenam. Na nsase no a motumi tɔn maa nnipa mmienu mmiɛnsa no nyinaa so retwa, mo asefoɔ no a ɛbɛba no nso, wɔagyae. Enti monyɛ ɔman afuo. Enti moasɛ dwoe no kɔma ahemfo nyinaa. Mede besi a Nyankopɔn nte n'anim nkyerɛ obi biara. Ciao.